Кызын сөйли.
Туган телне сөюче кадерле дуслар! Сезне Тел күрке сүз дигән тапшыру тыңларга чакырабыз. Аны без үткән тапшыруда бирелгән сорауларны ачыклаудан башлыйбыз. Буе, буенча сүзләрендә мәгънә аермасы бармы? Елга буенча саллар ага җөмләсендә буенча сүзенең кулланылышы дөресме? Бу безнең беренче сорау иде. Буе, буенча сүзләре татар телендә ярдәмлекләр рәтендә каралалар. Алар арасында һичшиксез мәгънә аерымлыклары күзәтелә. Буе сүзендә вакыт төшенчәсен белдерү шактый зур урын ала. Игътибар итегез, Гасырлар буе килгән гореф-гадәтләрне сакларга кирәк, газета теленнән. Менә шуннан соң инде Сәрби бөтенләй сөйләшмәс булды. Иреннәрен тешләгән килеш, көне буе урамда йөри, вокзалга бара. Кавинәҗми. Буе сүзе шулай ук урын мөнәсәбәте белән бәйле исемнәрне, географик төшенчәләрне дә белдерә. Мәсәлән, Менә бит нинди очрашу, урман буе! Шундый матур чак! Яр буеннан ерак та түгел, түбән яктан ала-кола итеп буялган, арып хәлдән тайгандай акрын гына зур бер пароход килә иде. Гомәр Бәширов, Намус. Ул көзге пычракта, көймәне яр буена бәйләп, төн уртасында өйгә кайткан чагымда кайнар чәй белән каршыларга тотынды. Кави Нәҗми. Яр буендагы учак күк Гөрләп үтә яшь чаклар. Халык җыры. Гомумән, буе сүзендә дәвамлылык, буйга таба юнәлеш төп мәгънә үзенчәлеге булып санала. Шуны истә тотарга кирәк, бу очракларда буе сүзен буенча бәйлеге белән алмаштырып куллану дөрес түгел. Ул әдәби тел нормаларына туры килми. Буе сүзе, сөйләмдәге үзенчәлекләргә карап, буена Буен, буеннан, буенда рәвешендә терләнеп тә килә ала. Буенча сүзе телдә соңрак барлыкка килгән. Анда да дәвамлылык, буйга таба юнәлеш төшенчәсе бар. Ләкин бу төшенчәгә караганда, буенча сүзе хәзерге татар әдәби телендә тәрҗемә газета-журнал мәкаләләрендә, публицистикада рус телендәге По предлогын биргәндә еш кулланыла. Мәсәлән, график буенча эшләү, газны торбалар буенча җибәрү, белгечлеге буенча эшләү һәм башкалар. Мондый кулланылыш аеруча совет чоры әдәби телендә киң колач алды. Ул матур әдәбиятка да үтеп керде. Кайбер мисаллар. Фәтхи губкомның агитация-пропаганда бүлеге тарафыннан бирелгән план буенча өч авылда унар көнлек әңгәмәләр үткәрергә тиеш иде, Шәрифкамал, Ныклы адымнар. Пионерлар үз планнарын тормышка ашыру буенча җиң сызганып эшкә керештеләр. Гариф Гдай. Буенча сүзенең тәрҗемә әдәбият йыгынтысында гына түгел, телдә буе сүзе нигезендә үсеп, нормалашып киткән үз мөстәкыйль мәгънәсе бар. Моны башка мәгънә төсмерләреннән аера белү әһәмиятле. Мәсәлән, йола буенча читтән кайткан кунак белән беренче чәй күз күргән якын кешесез эчелми инде ул.

Урам буйлап авыз күтәреп җырлап йөри идек тә, туңгач, йә аулак өйләргә, йә мунчаларга кереп утыра идек. Афзал Шамов, Кыз урлау. Һәркемнең үз тормышы, үз дөньясы дигәндәй, шигъри табигатьле шофер егет тә нефть магистральләре буйлап чабадыр. Ариф Ахунов, Хәзинә. Соңгы елларда буенча сүзе әдәбиятта һәм матбугат битләрендә талымсызрак кулланыла башлады. Югарыда күрсәтеп үткәнебезчә, аның мәгънә төсмерләре белән дөрес эш итәргә, кирәгеннән артык мавыкмаска кирәк. Шулай итеп, елга буенча саллар ага дигән җөмләдә буенча сүзенең дөрес кулланылмаганлыгы ачыклана. елга буйлап саллар ага дисәк, дөресрәк һәм төгәлрәк була. Радиотыңлаучылар үзләренең хатларында да моны бик дөрес күрсәтеп үтәләр. Актаныш районыннан Наил Әсраров бу җөмләдә буйлап сүзенең кулланылырга тиешлеген бик ачык дәлилли һәм сүзләрнең мәгънәсен аңлатуда кайбер сүзлекләрдәге ялгышларга да тукталып үтә. Казан шәһәреннән Хафизова, Арчадан Мәрьям Мөниповалар да сорауларга нигездә дөрес җавап бирәләр. Казаннан Зәйнәб Мостафинаның җавапларының эчтәлек ягыннан аеруча тулы булуын билгеләп үтәргә кирәк. Киләчәктә дә халык теле байлыгын, андагы мәгънә тсмерләрен ачуда Мондый хатларның күбрәк булуын, безнең сорауларга радиотыңлаучыларның зур кызыксыну һәм теләк белән катнашуларын сорыйбыз.
Бише белән кайтару, җиде кат үлчәү кебек әйтелмәләр нинди мәгънә белдерәләр? Биш, җиде саннар кергән күчерелмә мәгънәдә килгән нинди әйтемнәр китерә аласыз? Бу безнең икенче соравыбыз иде. Татар халкында төрле саннарны эченә алган мәкаль һәм әйтемнәр бик күп. Аларның кайберләре борынгы заманнарда ук барлыкка килгән. Шул җирлектә хәзер дә мондый әйтемнәр ясала торалар. Биш, җиде саннары кергән мәкаль һәм әйтемнәр турында да шуны ук әйтергә мөмкин. Радио тыңлаучылар аларның халык телендә йөргән матур үрнәкләрен китерәләр һәм үзләренең хатларында аларга тулы аңлатмалар бирәләр. Мондый фразеологик әйтелмәләр, мәкальләр һәм канатлы сүзләрнең күбесе күчерелмә мәгънәдә килә, анда еш кына кинаяле сөйләм чагыла. Бише белән кайтару гыйбарәсе аша, дип яза Актаныш районыннан Наил Әсраров. Нәрсә дә булса эшләгән кешенең гамәленә каршы аннан да артыграк яхшылык яки яманлык белән җавап бирү аңлатыла. Биш саны кергән әйтелмәләр җанлы сөйләмдә шактый еш очрый.

Курыкканга куш коерыгы белән биш. Биш бармакның кайсын тешләсәң дә авырта. Бишмәт кигән, биш кат кигән. Биш бармакка да балдак кидермиләр һәм башкалар. Сөйләмдә сан исемнәре куллану дип яза үзенең хатында Зәйнәб Мостафина, сөйләмнең мәгънәсен көчәйтә, аның яңгырашын күтәрә. Шулай ук Казан шәһәреннән Хафизова, Арчадан Мәрьям Мөнипова, Буа районы Түбән Наратбаш урта мәктәбенең унынчы класс укучысы Талия Нурмөхәммәтова биш, җиде саннарының халык сөйләмендә киң кулланылуы турында язалар һәм бик күп мисаллар китерәләр. Телдә җиде саны кергән әйтелмәләр тагы да күбрәк. Мәсәлән, җидегән йолдыз, җиделе лампа, җиде кат кич, җиде төн уртасы, җиде бабасына җитү, җиде юл чаты, җиде кат тиресен салдыру һәм башкалар. Бу сан кергән һәр мәкальнең һәм әйтемнең тирән мәгънәсе бар. Җиде кат үлчә, бер кат кич дигәндә, халык уйлап, җиренә җиткереп эшләүне күздә тота. Дустыннан айрылган җиде ел елар, иленнән айрылган гомер буе елар. Бер ишек ачылсын өчен, җиде ишекне кагалар, ягъни хыялны, куелган максатны тормышка ашыру авырлыклар белән генә булырга мөмкин. Җиде кат юкәдән тезгән чабата да туза. Тормыш бик мәшәкатьле, гомер юлы бик катлаулы дигәнне аңлата. Явызга юлыксаң, җиде кат тиреңне тунар. Ягъни, начар кеше белән эшләү һәм яшәү бәхетсезлеккә китерә дигән сүз. Авызыңнан сүзеңне әйткәнче, җиде тапкыр әйләндер, Уйлап эшлә, үкенерлек булмасын. Әйтемнәрдә сүз башындагы авазларның охшаш яңгырашы да нәтиҗәле, күңелгә үтеп керерлек итеп әйтүнең бер чарасы. Мәсәлән, Итәге алты, җиңе җиде булмасын. Ягъни, үз көчеңнән килмәгәнне булдыра алмассың.

Без капчыкта ятмый дигән мәкальнең мәгънәдәш төре. Татар халкында саннар кергән мәкаль һәм әйтемнәр ни өчен күп таралган соң? Моның тарихи нигезе нәрсәдә? Фәндә мондый мәкальләрнең тууы борынгы тарих, кешелек дөньясының башлангыч чоры белән бәйләп аңлатыла.

Вакытлар үтү белән җиде саны иң зур сан булып киткән. Җиде сүзенең мәгънәсе дә шул чиккә җитү, күплекне белдерү төшенчәсе белән бәйләнештә карала башлаган. Җиде юл чаты, җиде төн, җиде ят әйтелмәләрендә әле дә билгесез күплек, иң зур сан мәгънәсе ачык күзәтелә.

Табигый ки, газета-журналларның теле дә гади, матур, аңлаешлы һәм сәнгатьчә югарылыкта торырга тиеш. Илдар Низамов китабы теоретик һәм практик яктан журналистлар өчен генә түгел, бәлки туган тел, вакытлы матбугат теле белән кызыксынучы барлык укучылар өчен дә файдалы. Автор Татарстанда басылып килә торган өлкә һәм район газеталарыннан тыш, Башкортстанда һәм Пермь өлкәсендә чыккан газеталарның теленә җентекле анализ ясый. Илдар Низамов ул газеталардан күп материал җыйган, аларны бер тәртипкә, системага китереп, уңышлы эш башкарган. Газета теле, ул мөстәкыйль сөйләм теле. Автор аны мөстәкыйль функциональ стиль тармагы дип дөрес билгели. Тулаем алганда, иҗтимагый-публицистик стильнең аерылгысыз бер өлеше буларак, матбугатка зур эш йөкләнгән. Газета өчен язылган материал аның максатына туры килергә, аңа яраклаштырылырга тиеш. Стильләр системасында газета теленең төп урынын билгеләп үткәннән соң Илдар Низамов аны тикшерү зур контекст күләмендә генә алып барылырга тиешлеген күрсәтә. Китап газетада сүзләрнең кулланылышын тикшерүгә багышланган, шул яктан анда даими берәмлекләр аерылып чыга. Автор моңа әдәби тел белән бәйле рәвештә китап теле сүзләрен, документальлекне белдерүче, кешеләр, предметлар, объектлар, төрле вакыйгаләргә караган лексик чараларны, термин-атамаларны, газета теле өчен генә хас үзенчәлекләрне кертә. Яңа сүзләр беренче сынауны нигездә газетада үтәләр. Илдар Низамов үзенең китабында неологизмнарга да игътибар итә һәм аларга уңышлы анализ ясый. Мәсәлән, азык берәмлеге, артым, культуралы чәчүлекләр, печән оны, сугарулы мәйдан, сусыл азык, сенаж, ясалма яңгыр, хуҗалык исәбе, остазлык, замандаш, савымчы һәм башкалар. Китапта нефть һәм автомобиль промышленносе белән бәйләнешле алынма сүзләрнең киң күләмдә формалашып китүе турында да сүз бара. Мисаллар, скважина, вышка, буровой, насос, турбобур, аппарат, двигатель һәм башкалар. Башка телләрдән сүзгә-сүз тәрҗемә итеп алуга да китапта мисаллар күп. Обустройство сүзен җиһазландыру, обсадные трубыйны ныгыту торбалары, попутный газны иярчен газ, природный газны табигый газ дип алуны уңышлы адым дип санарга кирәк. Җанлы сөйләмдә кулланыла торган сүзләр дә мәкаләнең темасына һәм эчтәлегенә карап атамалар булып китә алалар. Мәсәлән, шәм. Брау, кыргыч, балчык измәсе, катламны су белән ярдыру һәм башкалар. Газета өчен хас сүзләр һәм сүзтезмәләрне анализлау бүлекчәсе дә бик кызыклы. Автор мондый тел күренешләрен газетизмнар дип атый һәм аларның ясалу, кулланылу үзенчәлекләренә туктала. Мөмкинлек, шефлык, остазлык, җитәкчелек, алдынгылык, оешканлык, яшәеш, казаныш, үтәлеш, яңарыш, сикереш, хәлиткеч, таяныч, көрәштәш кебек сүзләр, остазлык хәрәкәте, хезмәттәшлек формасы. Ил табыны, дәүләт келәтләре, мөһим бурыч, зур имтихан, намуслы хезмәт, тәнкыйть уты, ашлык фронты сүз тезмәләре шуңа керәләр. Газета телендә Вакытлы берәмлекләр дигән бүлектә экспрессив чаралар, образлы сурәтләү чараларының кулланылышы турында сүз бара. Илдар Низамов газета телен төрле стильләр аралашуыннан, аларның синтезыннан барлыкка килә дип саный. Бу фәнни рәвештә, объектив закончалыкларга бәйле рәвештә бара дип күрсәтә. Газета күптөрле жанрлар белән эш итә. Бу, үз чиратында, стильләрнең тел байлыгын матбугат битләренә алып килүдә төп чыганак булып тора. Тел бизәкләү, сурәтләү чараларының кулланылуы матбугат телен җанландыра, аны тагын да тәэсирлерәк итә. Андагы чагыштырулар, фразеологизмнар, күптөрле күчерелмә мәгънәдәге сүзләр әдәби телнең гасырлар буена килгән традицияләренә нигезләнгәннәр. Кайбер мисаллар. Браконьер, мылтыклы җанкыяр. Яшьлек ансамбле үзешчәннәре үзләрен күкнең җиденче катында итеп хис иттеләр. Ак бәхетләр сезгә, кадерле яшь дусларым! Җилкәннәрегез нык булсын! Булыр-булмас җилләргә бирешмәгез һәм башкалар. Автор газета телендәге мәгънәдәш сүзләрнең кулланылышына да зур игътибар бирә. Мәсәлән, аэроплан. самолет, очкыч, кибет, магазин, сәүдә комплексы, җиткерү, төзү, кору, салу, үтәү, тормышка ашыру, хәтсез, күп, мул, художник, рәссам, сүрәтче һәм башкалар. Китапта сүзләрнең күпмәгънәлеге мәсьәләсе дә тиешле яктыртылыш тапкан. Газетада сүзләрне дөрес һәм төгәл мәгънәгә туры китереп куллану бик җаваплы эш. Илдар Низамов газета телендәге ялгышларга һәм кимчелекләргә дә туктала, аларның эчтәлеген ача. Ул очерк, мәкалә, фельетон, парча, репортаж, интервью, хроника хәбәр, хат хәбәр, аңлатмалы хәбәр кебек газета жанрларына да характеристика бирә, аларның һәрберсенә хас тел үзенчәлекләренә игътибар итә. Гомумән, Илдар Низамовның Газетаның тәэсирле сүзе дигән китабы мисалларга бик бай. Анда хәзерге газета теленә хас төп закончалыклар ачылган, матбугат телендәге кимчелекләрне бетерү юллары күрсәтелгән. Туган тел белән кызыксынучы һәм аны сөюче һәр иптәш бу китаптан файдалы киңәшләр таба ала.
Тугандаш халыклар үз телләре турында. Авар язучысы Рәсүл Гамзатовның Минем Дагыстан дигән китабына чиратта йөзеп тотыклабыз. И минем туган телем! Син миннән канәгать микән, белмим. Әмма мин синең белән яшим, синең белән горурланам. Саф чишмә суы караңгы җир куеныннан кояш астындагы яшел дөньяга омтылган шикелле, туган телемнең сүзләре дә йөрәгемнән тамагыма омтыла. Иреннәрем пышылдый. Үз пышылдавыма үзем колак салам. Синең авазларыңны тыңлыйм, туган телем. Һәм миңа куәтле тау елгасы тарлавык эчендә шаулаган, үзенә юл ярган кебек тоела. Яратам мин су шаулавын. Кыналарыннан суырып алынган ике хәнҗәрнең бер-беренә бәрелеп чыңлавын да яратам. Минем телемдә боларның бары да бар. Шулай ук мин гашыйклар пышылдавын да яратам. Сине бөтен кеше дә белсен өчен миңа нәрсә булса эшләү читен, туган телем. Авазларга нинди бай син, нинди күп алар синдә. Авар булып тумаган кешегә аларны әйтергә өйрәнүе шактый кыен, ә әйтә белсәң, шундый рәхәт шуларны әйтүе. Бердән алып унга кадәр саннарны авар телендә дөрес итеп әйтә белгән кешене очратсам, мин моны җилкәсенә зур таш күтәреп, ярларыннан ярларына кадәр тулып аккан елганы кичәр өчен кирәк булган батырлык белән чагыштырам. Саннарның унга хәтлесен дөрес әйтә алсаң, калганнарын да булдырырсың. Димәк, син йөзәргә өйрәндең, кыю алга бар. Башка милләт кешеләре турында сүз дә юк инде. Хәтта авар балаларына да картлар кода, горк, кверк, кваквадана дип абынмый-сөртенмичә өч тапкыр әйтеп карале диләр иде. Бу, Күпер астында бака бакылдый дигән сүз. Нибары дүрт сүз, ә без, авыл малайлары, шул тизәйткечне көннәр буе такмаклап, телебезне чарлый идек. Үзе аварча белгән Әбуталип, малаен да аварча өйрәнсен өчен, безнең Цада авылына җибәрә. Улы әйләнеп кайткач, Әбуталип аннан сорый. Ишәккә атланып йөрдеңме? Йөрдем. Унга хәтле саный беләсеңме? Беләм. Өч тапкыр рәттән кода, горк, кверк, кваквадана дип әйтеп кара әле. Ул әйткән. Әбу Талиб болай дигән, О, син адәм ышанмас эшне эшләдең. Кыялар арасына кысылып утырган авылларыбызның телләре менә шундый. Безнең сүзләрнең, авазларның әйтелешен, фән теле белән әйткәндә, транскрипциясен бирү өчен, бер алфавитта да хәрефләр табылмаган. Шунлыктан безнең язмабызны эшләгән вакытта рус алфавиты хәрефләренә яңа хәрефләр, хәреф кушылмалар өстәргә туры килгән. Бу бигрәк тә тартыкларга кагыла. Шул артык хәрефләр аркасындадыр инде рус теленә тәрҗемә ителгән һәр авар китабы юкарак булып чыга. Шамилдән кемдер Дагыстанда нигә халыклар саны шулкадәр күп дип сораган. Бәлагә тарганда, берсе икенчесенә ярдәмгә килә алсын өчен. Җыр җырлаганда, берсе икенчесен куәтләсен өчен, дип җавап биргән Шамил. Ничек соң, ярдәмгә килгәннәрме, дип сорыйлар миннән. Килгәннәр. Бер халык та читтә калмаган. Ничек соң, җыр бердәм җырланганмы? Бердәм җырланган. Туган илебез бер бит. Телләр арасында чик бар, йөрәкләр арасында юк. Һәм төрле кешеләрнең батырлыклары бер батырлык булып укмашкан. Шулай да Дагыстандагы төрле халыклар арасында аерма бармы һәм нинди ул? Бу сорауга җавап бирү кыен. Бездәге халыклар турында берәүләре сугыш өчен, икенчеләре корал кую өчен, өченчеләре мал асрау, дүртенчеләре иген игү, бишенчеләре бакча үстерү өчен яратылган диләр. Ләкин бу буш сүз. Һәр халыкның үзенең сугышчылары да, мал асраучылары да, тимерчеләре дә, бакчачылары да бар. Һәркайсысының батыры да, җырчысы да, остасы да бар. Дагыстандагы бер халык вәкилен икенчесеннән ничек аерып була соң? Бәлки, киеменә караптыр? Әмма хәзер бары да бер төрле пинжәк, бер төрле чалбар, бер төрле аяк киеме, бер үк төрле баш киеме кияләр. Юк, әгәр дә бер халыкны икенчесеннән аера торган нәрсә калган икән, Бу тел. Тагын шунысы кызык, лезгин яки тат, авар яки даргин, хәтта русча сөйләшкәндә дә, бер акцентны, ягъни рус телен бозуы буенча гына да кумыкны лактан, лезгинны кумыктан шунда ук аерып була. Бервакыт без телләребез турында сөйләшеп утыра идек. Әбү Талиб бүлдереп болай диде. Хәзер мин әйтим. Бер агачтан урман булмый, өч агачтан да булмый, хәтта йөз агач та урман түгел. Телләребез турындагы мәсьәлә катлаулы мәсьәлә, бу чияләнгән төен. Бервакыт аны хәл итүнең иң аңсат юлы, мәсьәлә юк дип уйлау дип исәплиләр иде. Мәсьәләгә кагылмаска, ул хакта сөйләмәскә, менә хәл итү юлы. Ләкин мәсьәлә бар. Элек заманнарда кешеләрне коралга тотынырга бернәрсә дә милләтләр аерымлыгы шикелле еш мәҗбүр итмәгән.
Сез тел күрке сүз дигән тапшыруы тыңладыгыз.